Amacahu. Ahu. Win i d-innan ahu ad yaf lhu. Amacahu ad ilhu ad itɣanct usaru. Af yiwen sselṭan yesɛa mmi-s iqqar-as Mḥend. Isɛa snat tlawin. Yesɛa tiferkiwin, yesɛa tayuga taqeḍɛit, yekker ad iruḥ axxam a Rebbi, iweṣṣa mmi-s n ini-s, a mmi, ini-as, ḥader tilawin-agi, ḥader tiferkiwin-agi, ini-as asmi ara d-uɣaleɣ, ḥader-itent. Yeǧǧa baba-s n lmid-is mi iruḥ, iɛedda yettsewiq, yettṣerrif, izenz akk tiferkiwin-nni, izenz tayuga-nni taqeḍɛit-nni, qqiment-d tlawin-nni, telfit truḥ-d. Akken akken akken zik aṭas i ttekken deg lḥiǧ. Mi i yesla qrib ad d-yas baba-s, iɛedda iruḥ. Yenna-yas ad ruḥeɣ ɣer udrar aberkan ad d-nadiɣ lxedma. Iteddu, iteddu, iteddu, iteddu, iteddu, imlal-d waɣzen. Yenna-yas anda i tettedduḍ ay aqcic? Yenna-yas tedduɣ kan. Ixulef-as-d abrid, ay aqcic anda i tettedduḍ? Yenna-yas tedduɣ kan. Yenna-yas tura s lexla n tarrigt-iw ar d-tiniḍ anda i tettedduḍ neɣ ar k-ččeɣ. Ad rnuɣ tamurt fi tettedduḍ. Iɛedda yenna-yas ihi, yenna-yas hat Maṣer, hat Maṣer, yenna-yas yeǧǧa-yi-d baba tiferkiwin zenzaɣ-tent, yeǧǧa-d lmal zenzaɣ-t, yenna-yas tura tedduɣ anda ara xedmeɣ ad d-cefɛeɣ, yenna-yas ihi, yenna-yas ax ak d-fkeɣ s wacu s ara d-cefɛeḍ, yenna-yas asmi ara d-yas baba-k, ad d-yas am ass-a, azekka-nni, anda i tebɣuḍ tiliḍ ad d-nemlil ar umṭiq-agi, yenna-yas ṛuḥ, yefka-yas-d, yeqqel-d, yewweḍ-d azekka-nni iṛuḥ isewweq, Yerra-d lmal-nni, yerra-d tilawin-nni n baba-s, yerra-d kulci, tiferkiwin-nni. Akkenni, ssmana yusa-d baba-s, azekka-nni yenna-as, Ihi a baba, nekk ad ɣabeɣ. Ah, a mmi! Yenna-as, as-qqaren medden baba-s yusa-d ass-a, netta iɣab azekka-nni. Yenna-as, a baba, sɛiɣ lweɛd, ur t-xeṭṭuɣ ara, ad ruḥeɣ. Yenna-as, Allah isahel. Iruḥ. Iteddu, iteddu, iteddu, yemlal-d waɣzen-nni. Yenna-as, anda i tettedduḍ? Ini-as tedduɣ kan. Yeqqel ixulef-as-d abrid, ini-as, Anda i tettedduḍ? Ini-as tedduɣ ɣer Wedrar Aberkan. Ini-as, Ih, iqemcalen-ik ǧelbed-d ar tuyat-iw d nekki. Iqemcalen-is iǧeleb ar tuyat-is, ibubb-it, yewwi-t. Yewweḍ, isers-it. Ini-as, Tura sɛiɣ tlata teqcicin, ttuɣalent d titbirin. Yesɛa abbasal deg waman. Ini-as, Tura s teddarda i yettcef-d. Ini-as, Ḥader anida ad tenweḍ d leḍyur, ad ten-tewteḍ. Isers-d dinna titbirin-nni teccef-d. Netta eh, yenna-yas tura azekka, yenna-yas eh, ad tfarseḍ lɣaba-agi, ad tzerreb deg wass, ad teẓẓu deg wass, tameddit ad teččareḍ ḍellaɛ useqqi. Yenna-yas ruḥ. Acfent tbirin-nni, yiwet teɣli-yas terret, iɛedda yufa-tt yeffer-itt. Isetma-s-nni ufgent ruḥent, tinna tettnadi, tettnadi, tettnadi, ah, tenniyes win ara yafen tifert siwa i tt-id-yerr, tenniyes ma sɛiɣ lǧent-as tefka, inniyes tagi, tenniyes d ta, tenniyes a ten-ɛuhdeɣ k-iɛuhd-ik Rebbi, tenniyes d idis yerɣan ad rreɣ wayeḍ fell-ak. A truḥ. Imi d-iḥder lweqt imekli, nnan-as wara yawin i ufellaḥ, tenniyes d nekk. Tegweḍ-d tufa-t-id yettru, ifka-yas aqabac deg uffal, lbala deg uffal, agelzim deg uffal. iwet akka yerreẓ iwet akka yerreẓ tufa-t yeqqim yettru amek ara yexdem nni-as acuɣer i tettruḍ nni-as ɛedda ččeḍ tbaren taxatemt deg uɛmar yefɛal tenqec tigert-nni tẓerreb deg wass teẓẓa tɛelleq tni-as tameddit ččar ma ḍellaɛ Anda-ten iččur d aḍellaɛ, iruḥ-d. Yewweḍ-d mṭallayen tteryelni d waɣzen-nni. Nnan-as, Amek akka-agi, yesɛa lberhan-is ara yexdem akka? Azekka-nni diɣenni yeqqel, yenna-as, Tura ass-agi, yenna-as, ad d-xedmeɣ ccɣel ameqqran ad ẓreɣ. Yenna-as, Tura ass-agi, yenna-as, ad tebnuḍ leɛli, yenna-as, tameddit ad n-tawiḍ tisura. Iwet iwet diɣenni s leslaḥ-nni s ifkakken-nni, rrẓen merra. Atta-ya, tewweḍ-d tewwi-as-d imekli. Tenna-yas, Ɛeddi ad teččeḍ ini-s ur tetteɣ ara. Tenna-yas, Nniɣ-ak ɛeddi ad teččeḍ aɣbel deg-a. Tberren taxxat n temmi, yuli Laɛli tefka-yas tisura ar ufus-is, tessen-yas tameddit awi-t tin i baba. Tameddit-nni yewwi-d tisura. Yenna-yas, A tameṭṭut, yenna-yas, tigi d tilufa n yelli. Yenna-yas, Azekka, yenna-yas, ad s-d-ḍelbeɣ lmuḥal, yenna-yas, ad ten-nečč i snin. Yenna-yas, Tura azekka-nni yekker-d, yenna-yas, Yenna-yas, ad yi-d-tawiḍ timellalin n levyuz. Ini-as tagi ad truḥ ar xwali-s ad ten-id-teɛreḍ, tagi ad s-tawi imekli. Tin-is ittawin akken kul ass imekli, iceggeɛ-itt ar xwali-s. Tinna nniḍen in truḥ, dɣ terr ubrid, tenna-as a wetma, tenna-as nekk ur cedhaɣ ara xwali, tenna-as nekki cedhaɣ-ten, tenna-as axxam fkeɣ llebsa-yagi ad tt-telseḍ, tenna-as lmeɛna aweḍ ḥader ad tɛeṭṭleḍ ad kem-ḥeṣnen, tenna-as aweḍ kan ar umnar, tenna-as in-as yenna-yawen baba Atan ɛerḍeɣ-ken-id ar imensi, tenna-yas tɛejleḍ-d ad nemlil ar da. Tenna-yas ruḥ. Tinna teggeḍ, tewwi-yas imekli, tenna-yas ɛeddi ad teččeḍ, ini-yas ur tetteɣ ara, ini-yas nessared tekkiɣ s tmellalin lebyuz, tenna-yas sserɣ-iyi, kkes lqecc-is, tenna-yas sserɣ-iyi, ini-yas ur kem-sruɣuyeɣ ara txedmeḍ-iyi lxir, ini-yas xaṭi. Tenna-yas nniɣ-ak axtax ad tent-ar ufus-ik, tenna-yas lameɛna leqḍ akk iɣessan-iw. Iɛedda, isserɣ-itt, teqqel-d iɣed, ifka-yas, tefka-yas taxatemt-nni, ibren taxatemt-nni, tuɣal-d akken i tella, iǧǧa-yas tifdent tamecṭuḥt, tenna-yas, ah, tenna-yas, teǧǧiḍ-iyi tifdent tamecṭuḥt, tenna-yas, meɛna tɣumm-itt tsebbaḍt. Aya, iɣed-nni, tberren taxatemt, uɣal-d d timellalin n lebyuz, teččur-as aḍellaɛ, tenna-yas, tameddit a wi, a wi tettin. Tameddit-nni, yewwi-d aḍellaɛ yeččur d timellalin, xwali-s usan-d, Ggullen-d xwal-is, ini-as anti n iruḥen d tagi neɣ d tagi? Nnan-as d tagi icebbḥen akka. Ur tekkis ara cbuḥ-nni, nnan-as d tagi, ruḥ. Mi yeggul, ini-as ar ččwiččen ad ččwiččen. Leɛca-nni tinna ɣur-s lexbar winna ur yeɛlim ara. Igen, truḥ tessaki-t-id, ini-as kker fell-ak a nerwel, ini-as acuɣer? Ini-as kker a nerwel, ini-as ad ɣ-ččen.

Tinna teqqel-d lejnen, winna yeqqel-d ajennan. Ini-as ssalamu ɛlikum. Ini-as ur ɛeddan ara kra n sin n medden sya. Ini-as d aya. Ini-as wa yeǧǧuǧug, wa yesseḍmar. Ah, ini-as iruḥ, iɛedda. Yedda, yedda, ulac ur yeqḍiɛ wara, yuɣal-d yeqqel axxam. Yewweḍ, ini-as i tmeṭṭut-nni, i tteryel-nni. Ini-as, nniɣ-am, ini-as ufiɣ lejnan d yiwen ujennan.

Ini-yas d aya, ini-yas wa ijemmel leqran, wa tura i iḥeffeḍ. Yeqqel-d daɣen, yuɣal-d. Aya, yewweḍ-d ini-yas ufiɣ lǧameɛ, ufiɣ ṭṭaleb, ini-yas ha-tt-u ha-tt-u amek i ssnen-aɣ, amek i yi-d-nnan. Ini-yas tikkelt-agi nekk a yeqqel, ini-yas ulac deg zzekk, ini-yas nniɣ-ak-d amek ara txedmeḍ. Terkeb-d aɛidiw truḥ-d. Ddu, ddu, ddu, s yimi neqqlen nutni. Tesfuḥ-d nnefs-nni deg yemma-s, tenna-as, Yemma, ur tesɛi ara tazgart, ad k-tečč kečči neɣ ad yi-tečč nekki. Tenna-as, Yaɣ ad nekcem ar lebḥer. Ɛeddan kecmen ar lebḥer. Deg uwḍ-d ar lebḥer, teṭṭala tebɣa ad tekcem, ad tezzin din, ad tt-nɣen daxel deg waman. Ur tezmir ara. Tḍegger-asen taxatemt, tenna-as, A lamana-agi, a wigi yellan deg lebḥer, atan ḍegger-awen n lamana, tenna-as, Win i tt-iwwin ad yeţţuwayeḍ. Ad teqqel d taryelnit, truḥ. Nutni ffɣen-d deg lebḥer, ruḥen-d. Ddu, ddu, ddu, arma d-wwḍen ar taddart-is. Deg uḍeddar dinna, tenna-yas, D lamana n Rebbi i k-tesuden temɣart deg twenza. Tenna-yas, Ad iyi-tettuḍ? Ini-yas, Xaṭi. Iruḥ-d, nettat yeǧǧa-tt. Yeǧǧa-tt akka ṭṭerf n taddart, iɣli-d ṭṭlam, ini-yas, Tura mi ara testaxla lḥala, ad awḍeɣ axxam n baba-m, lhegg, lhegg ula ḥedd. Ini-yas, Ad d-uɣaleɣ ad kem-awiɣ.

Nes n Kayelli sruɣuyeɣ tiqcart, nes ɣeṭṭleɣ tirgin, tetteɣ tirgin. Aya, teqqim, teṭṭalay deg-s deg temɣart, nes tečča tirgin, d ṣṣeḥ, taduli ulac, usu ulac. Tečča-tt s wallen, tɛedda tberren taxatemt deg uɛmar ifɛel, ters-d temṭart n seksu, lmerqa, tabuqalt deg waman, ters-d tduli, yers-d wusu. Aya, ččat imensi, tgen, azekka n ṣṣbeḥ tekker, tenna-as a yemma tamɣart, tenna-as ad ruḥeɣ, ah a yelli, tenna-as qim ad teqqimeḍ, ɛedda teqqim. Azekka-nni wis tlata, tesla uberreḥ, iberreḥ, tenna-as a yemma tamɣart, tenna-as atan iberreḥ, tenna-as d acu i d aberreḥ-agi, tenna-as rǧa yella ad ffɣeɣ. Truḥ teffeɣ tewwi tazeɛluqt ad tili ddaw-m, ad d-tawi lexbar.

Nnan-as, Aha, ay xti, nnan-as, kemm ur tesɛiḍ d acu ara teččeḍ, ad tawiḍ aɛejmi? Bkakk-agi. Teqqel-d, yelli-tnes ugin ad yi-d-fken. Terra-tt, nnan-as, qqel. Nnan-as, in-as fkewt-iyi-d. Nnan-as, in-as ad t-kkseɣ. Tuɣal-d, nnan-as, awi-d awlad-ik fkewt-iyi-d, ur sɛiɣ ara ccɣel ad ruḥeɣ ad t-kkseɣ. Ɛeddan, yeqqim-d akka yiwen d ujɛud, ineṭq-d yiwen, yenna-as, fkewt-as-t, ma yedder, yedder, ma yemmut, yemmut. Fkan-as-t-id. Tewwi-t-id, tegri tɣudaynin, tberren taxatemt deg uɛmar ifɛel, temɣi-d tḥemmamt, temɣi-d teɛwint deg waman, itett kan din, iss din, yeggan din. Am i yeffeɣ wezger annect-a deg uxxam. Mi i tesla berrḥen ad d-jemɛen innaten iɛejmiyen-nni, izgaren-nni, nni-as a yemma tamɣart, ffɣet ar acuɣer i berrḥen akka? Tɛedda teffeɣ. Tewwi-d lexbar diɣ tenna-as a yelli ad d izgaren n nitni-s ara d-rren, ad ten-id-jemɛen. Tɛedda tekcem ar udaynin, tluɛa azger-nni. Tenna-as tesliḍ? Tenna-as ur temderkaleḍ, ur k-iwwit usemmiḍ, ur k-iwwit uzɣal. Tenna-as taddart merra ad d-truḥ ad tewwet deg uɛrur-ik ḥader ad tekkreḍ. Tenna-as ḥaca ma yewweḍ-d yisli.

Wten, wten, wten, ad ikker yugi. Amed nnan-as iqqim isli, ur d-iruḥ ara ɣer utas. Ɣriɣ-as isli-nni. Iruḥ-d, yewweḍ-d, yeṭṭalay ar teɛrict uzgar-nni. Nnan-as a yemma tamɣart, acu tesɛiḍ akka deg teɛrict? Ula d itni-s, d yelli i sɛiɣ, itni-s tessetḥi medden, itni-s ttɣimi deg teɛrict. Nnan-as ṣubb-itt-id ṭra, ahit ad twet ad ikker. Tɛedda tṣubb-d. Tewweḍ-d wexxar-nnes lɣaci-nni, twet-it ar weɛrur.